Dalwaqt fil-ġimgħat li ġejjin ħankunu nistgħu nsiru nafu iktar dwarhom, però bħalissa fi ftit ħin qegħdin niskopru l-kanzunetti. Jessica Grek tinstab magħna l-kanzunetta tagħha Aphrodisiac. Hmm, naraw ftit Jessica x'taqgħidilna eh, dwar dan. Jessica nsellmulek. Hallo, qed tismagħna? Iva, qed nismagħkom. Mela, nimmaġina li inti eċitata ħafna. Din l-ewwel darba li ħadd hu sehem, Jessica? Iva, l-ewwel darba tiegħi, l-ewwel darba li daħħal diska wkoll, so eċitata ħafna. U nimmaġina li anke minħabba li kellna nuqqas tal-festival, iktar u iktar qisu l-expectations hekk l-eċitament huwa aktar kbir mis-soltu, veru Jess? Ekku, ekku. Kif qed tipprepara?
Bħalissa gas down, ħafna preparamenti, ħafna rehearsals, ħafna tikkunsidra affarijiet, xar, make-up, ilbies. Għax huma part pakkeġġ sħiħ vera, mhux għax sempliċiment inti tajt orrejt ħankanta. Ħansib kanzunetta li toġobni, isek trid tara kif ħa tagħmel spettaklu sħiħ vera, l-festival huwa show sħiħa. Għidilna xi ħaġa dwar il-kanzunetta tiegħek, Aphrodisiac.
Aphrodisiac hija diska tiegħi kif qed tgħid inti iva. It-tema tagħha hija ovvjament fuq l-imħabba, iżda imħabba naqa' with a hint of spice. Jew nkella with a hint of chocolate anzi.
Qed titbissem qisu għandek xi sigriet f'moħħok dwar, sa aħna kulma ħa nisimgħu l-ewwel għoxrin sekonda. Jiġifieri naħseb bil-kurżità ħa tħallina għaliex qisek qed titfgħalna nqabotti massaġġ. Hint of spice, hint of chocolate, x'daħlet fiha ċ-ċokolata jew mhux suppost inkunu nafu. Iċ-ċokolata ħa tkun taf daqt.

Aha, ġifiri, inti qed qed hija qiegħda tikkompara il-persuna li tħobb ma' biċċa ċikkulata.
Bażikament iva.
Ifhimni, iċ-ċukulata ma tmerikx u ma tħammiġx, jiġifieri fiha l-vantaġġi tagħha. Inti xtaqtu dan il-messaġġ, Jessica? Le, l-ewwel ħsieb tiegħi kien li tkun diska dwar l-imħabba b'mod pożittiv. Imma issa ċ-fuq ix-xritta speċifikament ħallejt f'idej Gerard James Borg u mbagħad hu ħareġ bl-idea u jiena kont kuntenta ħafna. Għax ovvjament inti trid taħdem ukoll ma' min ħa jiktibha biex jesprimi dak li inti tixtieq. Ekku.
All right. Ifhem, jiena nawguralek ħafna Jessica, nilħqu nerġgħu niltaqgħu għaliex din qisu dawn huma qishom il-biċċiet preliminarji biex insiru nafu anke min huma l-finalisti u qed nieħu gost nara wċuħ ġodda b'ħafna talent li żgur ħa tagħtuna spettaklu inkredibbli. Awguri kbar Jessica! Grazzi ħafna. Grazzi, grazzi lilek, naprezza. Palli tafu bħalissa bejn minħabba forsi xi ftit ta' kwarantina, bejn minħabba affarijiet oħra, aħna qegħdin innaqsu ħafna l-kontribut tan-nies ġewwa l-istudio. Fil-fatt it-teknoloġija mnalla l-ħaqna drajna nużawha mhux ħażin għaliex miħina l-ieħor qegħdin litteralment nibbażaw fuqha. U għandna issa wkoll kollegament ieħor din id-darba permezz ta' Skype illi ħa jlaqqagħna mhux ma' kantanta però ma' ir-reġistrar tal-MCAST. Ħa tgħidilna ftit dwar kors illi bħalissa huwa miftuħ u qed jagħmel stedina lill-pubbliku kollu. Insellmulek Maria Paċ. Grazzi Stephanie u grazzi tal-istedina tiegħek. Bil-qalb Marija għaliex din hija xi ħaġa li tolqot lill-udjenza hux hekk aħna ladarba naraw xi ħaġa li tista' dejjem tattratta 'l dak li jkun dejjem naraw kif nagħmlu nallokaw ftit ħin. Kellimna ftit dwarha Marija. Mela, bħalissa l-MCAST qed tagħti din l-opportunità lill-istudenti li forsi bħalissa qegħdin mhumiex impenjati f'xi kors ta' studju partikolari u qegħdin nagħtu din l-opportunità li studenti li spiċċaw l-O-Levels jew xi eżamijiet oħrajn li huma interessati li jibdew xi kors ġewwa l-MPAST qegħdin noffru opportunità ta' tliet għażliet. għażla fil-kors ta' livell tlieta, ieħor f'kors ta' livell erba' u wkoll fil-livell sitta. Meta ngħid livell tlieta, erba' u sitta irrid nifhem għax forsi mhux kulħadd ikun qiegħed isegwini.
Livell tlieta meta qed ngħidu qisu l-livell tal-O Levels biex niftehmu. U mbagħad għandek il-livell erba' l-livell tal-A Levels u l-livell sitta huwa d-degree. Ovvjament aħna dejjem inħajru studenti li jkunu imħajrin li jistudjaw fl-erja vokazzjonali, fl-erja applikata. Kif qegħdin taraw, anke bħalissa qed jidher ir-reklam li aħna qegħdin nirreklamaw bħala MCAS għal kors li huwa għal dħul fil-livell tlieta li jismu MCAS Award in Transversal Skills. Dan huwa il-kors li qegħdin noffru huwa kors ta' semestru, jiġifieri jibda fi Frar u jispiċċaw f'Ġunju. Jiġifieri dawn ikunu studenti li ħarġu mill-iskola sekondarja u għandhom l-O-Level, qed nifhem sew, u li jistgħu japplikaw għalih? Iva, iva.
Għall-ewwel kors li għadni kif semmejt, l-MCAST Award in Transversal Skills, huwa għal dawk l-istudenti jistgħu japplikaw any two O levels. Okay. At grade 5 C or better. U feħa jwassalhom dan il-kors mbagħad, all right, tgħidli bil Eżatt.
Mela, kifetlek hemm tliet livelli, jew għal dan livell tal-livell tlieta, jew għal tal-livell tal-advanced, jiġifieri jkun advanced transversal skills, jew inkella l-livell ta' degree. Mela, min jidħol għal dan tal-livell tlieta l-ewwel wieħed li semmejt, dak once li jlesti n-numru ta' units li għandna f'dan is-semestru, meta niġu għad-dħul għal Ottubru li ġej, Ottubru tat-2022, bihom dawk il-units li jkun għadda minnhom ikun jista' ukoll japplika, ovvjament skont ir-requirements tal-courses partikolari li jkollna available li wieħed jista' jarahom anki issa fuq il-prospectus tagħna li jinstab ukoll online, jiġifieri wieħed jista' jara x'inhuma l-courses li aħna noffru u skont il-kwalifiki li jitlob il-prospectus għal dak il-course partikolari f'dak il-livell ikun jista' japplika għalik. Bażikament, Maria, li huwa interessanti dwar dan kollu huwa li qisna hemm eċċezzjoni ta' stedina bħalissa li fin-normal ma jkunux qed jiġu applikati, ma jkunux qed jiġu aċċettati studenti ġodda. Ġifieri naħseb l-aħjar li nagħmlu għaliex hija ftit komplessa għal min forsi ma jkunx involut mhux qed jifhem livell tlieta, erba', sitta da kollu. Però nissuġġerixxu li dak li jkun jistid, jidħol ftit fil-paġna fil-websajt tal-MCAST. Naf li hija dettaljata ħafna. Jekk hemm bżonn jistgħu jċemplu u jistaqsu u nagħmluha ċara ħafna li hemm stedina mill-MCAST li jekk inti tixtieq li tistudja aktar u bħalissa qed tħossok kważi kważi frustrat għax mhux qed issib possibilitajiet L-MCAST qed itihomlok dal-possibilitajiet. Eżattament, eżattament. Biex ngħinu ftit, Steph, jekk jidħlu fuq il-websajt tagħna, għandna r-reklam mill-ewwel jidher l-icon New Intake, jistgħu jikklikkjaw fuqha u din toħodhom fuq għandhom ukoll expression of interest. Jiġifieri huma bħalissa għall-istudenti hija miftuħa, jistgħu japplikaw hemmhekk, imbagħad nikkomunikaw aħna magħhom biex naraw eżattament x'ikunu u nistgħu nispjegawlhom x'ikunu jridu jistudjaw eċċetera. Edha tidher bħalissa wkoll il-website tal-MCAS biex dak li jkun eh, jista' jidħol u jsib id-dettalji kollha hemmhekk. Naf kemm intom xtaqtu li tippromovuha din għax idkom li kellimtuni iva. ħafna. Eh, naf li tfisser ħafna għalikom għaliex ovvjament qegħdin tagħmlu qisu xi ħaġa li mhux parti mill-rutina ordinarja, allura tfisser ħafna għalikom li jkun hemm ukoll rispons għaliha biex tkomplu dejjem tħajru aktar studenti. Ġifieri hija idea sabiħa ħafna u nispera li jkollkom ukoll rispons, bla dubju insomma jkun hemm. Nisperaw aħna wkoll, jiġifieri min hu interessat jista' wkoll iċempel fuq in-numru 2388 triple eight jew inkella jista' jibgħat email ukoll fuq mcast seven triple eight at mcast dot edu dot mt u l-informazzjoni kollha li jkollu bżonn inkunu nistgħu ngħadduhielu. Importanti li Kull min jitħajjar jew jixtieq ikun jaf x'aħna qegħdin noffru, importanti wkoll jidħol fil-websajt Il-expression of interest tagħlaq fis-sbatax bħalissa miftuħa u se tagħlaq fis-sbatax ta' Jannar. Fil-fatt għalhekk kienet ukoll imminenti u urġenti li nagħmluha din il-konverżazzjoni biex nilħqu indaħħlu dan nagħtu din l-informazzjoni. Grazzi immens tal-kontribut tiegħek Maria. U grazzi ta' din l-opportunità lilna.

To be honest, I don't know anything about football, so I'm just no nodding. No I'm, I'm, I'm, nodding in interest, like, yeah, very, very good. Okay, I'll let you do the cooking, I'll be coming back soon. Għanna yeah.
kollega mentiħor din id-darba telefonata ma kantanta oħra. Eh, kantanta li eh, naħseb li miex l-ewwel darba li għad ikkonfermali però għax minn ċerta. Janice Manġon, insellmulek Janice. Hello, hello Stephanie.
Kif inti?
All right, all right, grazzi. Jiena naf li bħalissa inti għeddejja fuq il-post tax-xogħol tiegħek u m'intix daqshekk komda biex aħna nagħmlu kollegament imma xorta waħda rranġajna biex almenu nitkellmu ftit. Ehm, ikkoreġini, din mhijiex l-ewwel darba għalik, u vera, Janice? Eżatt, din hija t-tielet darba jiena li ninsab fis-semi final.
Ok. Jiġifieri l-eċitament xorta kbir, kont preparata, ehm, kif qed tipprepara?
Eżatt, xorta eċitata u ovvjament looking forward, però nista' ngħid li iktar preparata minn snin oħra għax qisha l-esperjenza tgħallmek daqsxejn mhux bħal qabel, fhimt? Ok.
X'tgħallimt, per eżempju, kieku jkollok tgħid lil ħaddieħor, x'tgħallimt fis-snin preċedenti li forsi issa din is-sena tħoss li ħa tagħmel aħjar jew tipprova tagħmel aħjar? Naħseb il-preparamenti huma importanti ħafna li taħseb naqra daqsxejn qabel u tagħmel naqra brainstorming qabel ovvjament qabel dakinhar li ħa tkun on stage. Importanti ħafna. U ovvjament li żżomm daqsxejn il-kalma għax naħseb li xi tagħmel żejjed u mbagħad ma jagħmilx tajjeb lanqas. Imma inti kont għamilt anke suċċess bil-kanzunetta Kewkba Vera, ġifieri dik kienet xi ħaġa li naħseb tagħtek ukoll ċertu kunfidenza. Eżatt.
Għamil suċċess permezz tal-udjenza u permezz tan-nies għax dakinhar dak iż-żmien kienet kollha televoting, kienet kollha televoting, jiġifieri permezz tan-nies li rnexxielha Kewba tasal fejn tasal.
Ġieli kważi kważi huma Din naħseb dejjem fiha naqra dibattitu għax inti għandek il-ġurija li trid tolqothom dak il-ħin filwaqt li l-udjenza tilħaq barra t-talent għandek ċertu simpatija wkoll li jkunu qegħdin iħarsu, vera? Eżatt, eżatt. Ġifieri għandek elementi differenti. Eżatt.
Il-kanzunetta ta' dis-sena jisimha Army. X'sa jiġri? Ekku, ekku. Għandna battalja. Le, le, hija kanzunetta kif għedt inti, jiena fis-snin ta' qabel kont ħdimt fuq il-kanzunetta Kewba li kienet ovvjament ħriġt messaġġ, kienet inkitbet għall-papa tiegħi jiena. U kif semmejt qabel, ovvjament in-nies kont qed nirċievi ħafna feedback enormi minn għandhom wara li għadda l-festival, kont qed nirċevi ħafna esperjenzi wkoll li għaddew nies minnhom personali, jiġifieri. U intom ma tafx li tir-snin tul is-snin inspirajt ruħi biex din il-kanzunetta din id-darba noffriha għal dawk in-nies li għaddew minn dawn l-esperjenzi. Ġifieri din hija song li ħa niddedika lit-telespettaturi u lill-udjenza u lil dawk kollha li għaddew minn xi ħaġa daqsxejn mhux sabiħa forsi ħa, li ħalliet timbru f'ħajjithom. U għaliex armi allura?
Armi għax ħa nkun qegħdin kollha f'din il-battalja, irridu nżommu lilna nfusna b'saħħitna U għalhekk armi, għax aħna suldati tal-gwerra anka fi żminijiet forsi daqsxejn diffiċli. Qanqalt l-kurżità, ejja nisimgħu silta. Tlaqna.

Kważi kważi inġust din il-ħaġa ta' ta' 20 sekonda x'kif appena tkun ħa tibda tidħol fl-atmosfera telqet fejn marret ilna. Għalissa kemm nduquha naqra żgħira, ovvjament nieħdu idea. Nilqu nisimgħuha bla dubju Ġenis. Awguri kbar Ġenis u grazzi li għamilta possibbli li nitkellmu. Lilek ukoll.
Niltaqgħu. Waqfa qasira u vera għandna, ekku, għandna waqfa qasira. Ma' illum ma' Steph tista' terbaħ! Bieb tal-azzar Maximum Security mingħand Dem Company Limited b'valur ta' €1,900. Vjaġġi għal Slovenja għal żewġ persuni mal-Britannia Tours b'valur ta' €750. 12,000 BTU Air Conditioner tad-ditta Haier li tinkludi l-istallazzjoni mingħand Cheed Air Conditioning b'valur ta' €600. vouchers jew rigali b'valur ta' bejn 150 u 25 ewro mingħand Virtu Ferries, Transforma The Cosmetic Clinic, The Resin and Membrane Waterproofing Centre, JB Stores, Portuguese Laundry and Dry Clean, Tallira, Maypole, Bata, Teoxan, Monge u kotba mingħand il-pubblikaturi Merlin.